was awiai eh, nso awurade a wahu yɛn mmɔbɔ na wayɛ yɛn adom na wasɔ yɛn mu na wakura yɛn yɛde anuonyam ma no ɛbere yɛbɛsua awurade asɛm yɛbɛkyɛ awurade asɛm sɛnea yɛade sua akwantuo a yɛasi mu no ɛnɛ yɛhwɛ A Journey to Heaven ne fa a ɛtɔ so mmiɛnsa. Na deɛ ɛdi kan no yɛhunu anaa yɛbɛbibi fa Nyankopɔn su ne ne ban ho. Ɛna deɛ ɛtɔ so mmienu yɛbɛhwɛ Yesu Kristo ne Nyankopɔn wɔn ntam ayɔnkofa na akyinnyegyeɛ ne nkyiwahyew a ɛkyerɛ sɛ Kristo yɛ Nyame bi so ɔyɛ nkɔmhyɛni ɛna no so yɛbɛhwɛ ɛna so yɛbɛhwɛ mmara Law, Yɛbɛhwɛ mmara, law. Yɛn mu bebree nso de mmara akyekyere yɛn kɔn ne yɛn nan a saa yɛnam saa yɛ nti so nti yɛntumi nsom Nyame yie. Ayɛ na akɔyɛ sɛ mmara no na ɛkyerɛ deɛ yɛnyɛ. Ɛma yɛfiri Nyame anim ma yɛfiri Nyame no ase. Nanso a na yɛnim yɛn susuɛ ne adwene sɛ mmara no Nyame na de ama nti yɛdi so a yɛwie pɛyɛ. Ɛno na na ɛpɛ sɛ yɛhwɛ nti na yɛbɛhwɛ biribi afa mmara sɛ yɛkɔ eh, old testament no a ɛfiri adam baa bɛsi moses no so nyame ma obiaa ɔma obiaa mmara a na ɛsɛ sɛ obiaa di so enti adam mmara ketewa nyame de ma a na wantumi ani so no ofiri tɔe mmara no toa so ebi bɛsoo eh, noa mo so ɛbaeɛ abɛduru moses so na ɛnɛ yɛbɛhwɛ sɛ mmara no So Mmara no betumi ama yɛasɔ Awurade ani anaa? Anaasɛ yɛwɔ kwan foforo bi a nnɛ yɛfa so som Nyame? Amen. Enti, Mmara a yɛde maa Moses bebrebe nyinaa no, Nyame na ɛde maa no, na mmom yɛbaa bɛduru baabi bɛhuu sɛ Yesu baeɛ no, ɔno nso bɛsan bɛda ne mmara no ani. Na ɛnɛ som bi ne nkurɔfoɔ bi de ayi nsɛm bi na nhyehyɛe bi, mmara bi a Nyame de maa Moses mu. Wɔayi asi hɔ sɛ ɛno na wɔsom. Ɛnde wɔmmane nkɔ benkum, nkɔ nifa. Na ɛno akyiri no, yɛgyae. Ɛyɛ bɔne nso, yɛn adwene yɛn sɛ mmara no di so nti yɛwie pɛn. Wofa Bible a, mmara wɔ Bible mu, ɛyɛ ahodoɔ mmienu. Yɛwɔ baako yɛfrɛ no Decalogue no baako yɛfrɛ no Torah. Torah no yɛ mmara a Awurade de maa Moses wɔ Sinai bepɔ so. That is the Ten Commandments. Ɛna Decalogue no, ne saa mmara no nyinaa yɛ 613 nti torah no yɛ part of the decalogue nti mmara 613 a nyame wofa bible a ɛwom a ɛhyɛ agyidifoɔ ne nyamesomfoɔ no yɛ mu bi atu bi afa part bi ɛna deɛ yɛ mmara kenkyere de akyekyere yɛ kɔn ne yɛgya deɛ aka no ato na me mebusa sɛ deɛ aka no de nyame fa mu yɛ anatana nti yɛnhwɛ mmara no bi Na nsɛm bi yɛ wom, na sɛ yɛhwɛ sɛ deɛ yɛafa a ɛno deɛ yɛde akyere ɛho a, yɛbu bi mu sɛ ɔmo deɛ nsom nyame da a yɛde som nyame ɛyɛ questionable no bisa saa mmara wei a yɛbɛka yi ɛni yɛn anaa? Ɔkaeɛ sɛ no chapter 21 verse 12 going a ɛka asɛm bi Exodus twenty one twelve no paatwa ɔsi sɛ. deɛ ɔbɔɔ onipa maa no wui no. Mhm. kum na wɔnkum. deɛ wɔbɔɔ nipa ma no wu kum na wɔnkum no. Aha. na sɛ wantɛ no na onyankopɔn na ama ne nsa apa apa. te sɛ nipa no anyɛ obi a ɔsɛ na tɛ nipa no na ɛyɛ nyame na ama nipa no nsa apa no a. Aha. ɛneɛ mɛyi baabi mama. awurade sɛ ɔbɛyi baabi ama wo a deɛ woakɔtɛ. Ba deɛ ɛdi kan no sɛ sɛ obi kum obi wokum obi a yɛnku obi ɛnɛ yɛku nipa yɛdi ewu bebree yɛte nipa no a yɛ ankasa no sɛ ɔyɛ ɔyɛ wo kunu ɔyɛ wo yere ɔyɛ wo ba a wobɛpene so ama yɛaku no bi anaa baa wei yɛ mmara awurade de maa moses ɛwɔ exodus chapter 21 ebusa sɛ ɛnɛ yɛdi so anaa yɛnni so afei obi ku obi na sɛ nipa no anhyɛ da ɛna Okuu no a, Awurade sɛ ɔbɛma no baabi akɔtena. Mpatsɔ toa so na kan yɛ. Na sɛ obi da, na sɛ mhm. obi hyɛ da kɔtoa ne yɔnko kunu mhm. aniteɛ mu a, mhm. yi no mafɔre, yi no mafɔre. Enti sɛ wohyɛ da toa wo nua kuku no a, Awurade sɛ yɛnyi wo saa nipa no ma ɔno n'afɔrebukyia anaa yɛyɛ dɛ yɛnku bi. Enti awudie bebrebe a yɛadi woadeɛ kyɛke yɛde mmara kyekyere yɛ kɔn yɛ yɛni ɔnam bi a yɛnni yɛ baabi a yɛnante nkɔ da bi wɔ hɔ a nipa som a yɛbu ne sɛ ɔno ɔyɛ bosomsom ni saa nipa no nkɔ avi baa mebisa sɛ wo ase da a wo nsa apa woakum obi awudie bebrebe anyensɛntuguo bebrebe a yɛayɛ no Anaasɛ yɛatu agu no, Awurade akum yɛn anaa? Enti mmara nyɛ mmara na yɛde som Nyame na mmom ɛyɛ ahoteɛ yɛbɛkɔ hɔ. Ba yɛn mu bebree afa mmara a sɛ Awurade se kae homeda na yɛ da kronkron nti sɛ memene da ne yɛ du na sɛ yes memene da na wosom a wo saa nipa no yɛtu yɛ yɛ yɛ understand kyerɛ sɛ wo a wosom kwasiɛ da no wo Nyame nnim anyɛ saa ne te mmara no dɔɔso ɛdeɛ nti yɛafa bi agya bi paatɔ toa so na kan deɛ ɔbɔ n'agya anaa ne na no deɛ ɔbɔ n'agya anaa ne na no ha kum na wɔn kum na wɔn ku no paatɔ yɛ ha deɛ mepɛ sɛ yɛbɛhwɛ ha yie deɛ ɔbɔ n'agya anaa ne na no kum na wɔn ku no mebusa question wei sɛ Hwan na ɛfiri ne mmɔfraase aduru baabi a wowɔ anyini aduru no, w'ano ntra wo na anaa wo papa da? Hwan na baako anaa mmienu bi nti wo ne w'awofoɔ nyɛ pinkyenpinkyen da? Baa mmara no sɛ yɛnkunu. Enti sɛ sɛ mmara wei wɔ hɔ, ɛka mmara a Nyame de maa Moses no ho a, amanfoɔ de yɛ adwuma no ho na mimi busa sɛ sɛ saa mmerɛ wei ɛwɔ hɔ a ɛdeɛ nti a yɛano atra yɛ awofoɔ ɛmu bebree nsa atra wɔn na yi wɔn nkunie so wei kyerɛ sɛ mmara mmara no ɛwɔ hɔ deɛ na mmom nyɛ mmara kenten na yɛde som nyame na yɛ ɔkwan foforɔ a awurade adane ne ho a ɔne yɛde nante nti sɛ heaven anaa yɛ heaven kwan to the journey to heaven no sɛ yɛde mmara bɛtete yɛ kɔn a yɛbɛfiri nyame no ase so yɛ adwene sɛ nam nyame kwan so nti wobɛhu obi asɔre no atare a yɛhyɛ asɔre no ho siesie yɛ pan gown na ɛsi yɛ nan ase yɛyɛ sɛ ntare kɔkɔɔ yɛhyɛ ntare fita nti sɛ woni sɛ nyɛ saa wosiesie bi na ade kɔde a wo no yɛbu sɛ woyɛ bonsamba but mmara mmara no yɛntumi mfa bi na yɛnto bi ngu toa so ɔse sɛn deɛ owia onipa tɔn no mhm. anaasɛ ohu no ne mhm. nsɛm no mhm. kum na wɔnkum no nti sɛ obi wie obi tɔn no anaasɛ onipa a wayera no yɛkum no wɔ obi nsɛm a ebi a wo na obi ayera wo na wakɔhu nipa no nti nka wode woyɛ gu samaritan ne nipa no bɛba mmara no se sɛ yɛhu nipa no ayera wɔ wo nsɛm a yɛnhu amen nti sɛ yɛhwɛ ne sɛdeɛ na mmara no ɛkɔ no a yɛ sɛ mmara no mu ɔden nti na da bi yɛkum israelfoɔ mu ɛnɛ wan na ɛde mmara kum ɛnti ɛsɛ wofa mmara ɛde kyekyere wo ho a ɛma wontumi som nyame yie patɔ toa so Mhm. Deɛ ɔdome n'agya anaa deɛ ne nana. ɔdome n'agya anaa ne nana Kum na wɔn kum. kum na wɔnkum no amen mepakyɛ o hwan na kafra ɔnkasa ntia n'awofoɔ firi ne mmɔfra ase bɛsi baabi a wanyina du yi da ebi wɔ hɔ a bɛka a na wadwen asɛm bi wɔ a woka a wadwen nni hɔ baa waka ɛyɛ kasatia na bible se exodus 21 se yɛnkum Nti ɛdeɛn nti a wotumi didi wo maame atɛm fie? Wo ne wo maame nyɛ asɛm fie, yɛ nkunu, na mmom wobɛfa mmara bi de akyekyere wo nam sɛ ɛno deɛ Nyame se sɛ ɛno deɛ yɛanni so a yɛntumi nkɔ ne nkyɛn, yɛnkɔ heaven, yɛde mmara no di bɔne. Patɔ yɛ hɔ a, nti deɛ mepɛ sɛ yɛte ase sɛ ɛnyɛ mmara na yɛde sum Nyame. na mmom ɛyɛ tenenee. Sɛ kronkronyɛ ne tenenee no ba a, afei deɛ Honhom Kronkron no abɛkyerɛ wo deɛ wobɛyɛ, ɔbɛkyerɛ baabi a wobɛfa a womfiri Nyame anim. Enti ɛnyɛ daeɛ som, ebi mu deɛ ɛyɛ aduane, aduane a yɛdi nyinaa yɛ mmara a yɛde akyekyere ho. Sɛ nnipa bɛto na wodi saa aduane no a, ɛkyɛ sɛ wo ho nte. Obi si yɛn prɛko. Obi si yɛn di face a ne ho yɛ torontoro. Ɛyɛ ndi aboa a yɛn pae ne nam. Nna mi busa sɛ mmara no aka nan wano to maame a ne papa yɛ nkunu no. Saa mmara no ɛno deɛ adi nti ɛyi esi nkyɛn na ɛnni nam bi ɛna ɛyɛ mmara a ɛwɔ sɛ nipa di so. Nti wei kyerɛ sɛ ɛnyɛ mmara na ɛde sum nyame bio. Sɛ yɛ di mmara ti a yɛn kɔ heaven. Nti wosua adeɛ bɔ sɛ ɔka Exodus chapter 23 na. ɛbɛka biribi akyerɛ exodus 23 verse 2 na ɔse sɛn
adwamamma biara mma awurade badwa mu enti bible se adwamamma biara mma awurade badwa mu enti baabi a yɛahyia a yɛbɔ awurade din no deɛ deuteronomy 23 2 ne ka kyerɛ sɛ ɛma nnipa bi a wɔwura adwamamma anaa wo ho yɛ fi anaa bɔne wɔ ho no ɛma saa badwa mu enti asɔre dɛ bi yɛkɔ a yɛpa akyerɛ sɛ yɛ a ɛwɔ nyina ne ɛho te ana Asɔrdan yɛ baabi te sɛ ayaresabea a yɛyɛ ayarefo na yɛgye ayare. Enti sɛ wɔde mmara kyekyere wo kokɔn sɛ mmara no na wode resom Nyame a, na sɛ woafiri mmara no akyi akɔbɔ adwaman a, meme bisa sɛ, Nyame se mma n'ani wo nkɔ asɔre anaa? Yɛn mu bebree edu fiada a ɛbɔ six a yɛse yɛwɔ homeda mu, Sabbath akyeɛ. Saa nipa no a ɔrekasa abatasɛm no, bɛrima ɔne ne deɛ ti ɔmo ngyaeɛ. Afiada no anwummerɛ ɔmo agyae. Memmere dɛ anwummerɛ na nsia na yɛasan astate yɛ relationship. Enti saa mmara no ɛde akyekyere ɛkɔn. Ɛnɛ menkɔ baabiara. Ɛnɛ ɛni sɛ mekɔ baabiara. Mebusa sɛ enti mpratwe ne adwamammɔ no a yɛka ho asɛm no ɛndeɛ ɛnka mmara no ho ana? Enti nyɛ mmara na ɛde som nyame. Baa yɛde mmara akyekyere ɛkɔn ama akɔ yɛayɛ ama nipa bi mu afiri nyame anim. Amen. Ɛno na mpɛ sɛ yehu na yɛte aseɛ sɛ ɛnyɛ mmara na ɛde so nyam na mmom ɛyɛ tena ne abrabɔ. Enti yɛngya mmara asɛm no na yɛnyɛ de wowura obi asɔ dɛ mu a yɛse yɛmfa mpaboa nwura wo. Adɛn a ɛhɔ yɛ kronkron bea. Na me me busa sɛ so obi de mpaboa kɔ nyame anim a ɔnkɔ heaven anaa? Twerɛ no efa na yɛatwerɛ sɛ So obi hyɛ mpaboa wura asɔre dɛm a ɔnkɔ heaven? Na adeɛ baako a ɛmɔ san mmoa n sɛ wakɔ saa nsɔre no wakɔ ayeforɔ wɔ hɔ a yɛse woyɛ hɔhoɔ no hɔhoɔ deɛ ɔtumi hyɛ mpaboa ɔtumi hyɛ nsuo de wura asɔre dɛm a asɔre ba no deɛ mpaboa gu abɔnten saa bere no nyankopɔn wafa na kɔnnwa afiri asɔre dɛm hɔ wofrɛ no a ɔni hɔ anaa Enti ɛnyɛ saa mmara no na yɛde yɛde yɛde som nyame. Amen. Enti yɛkɔ yɛba New Testament no a wokɔka Romans chapter 8 verse 1 a Romans 8:21 ɛbɛka biribi akyerɛ mo yɛhu sɛ saa mmara mmara no dɔɔso. Wokan Deuteronomy a ɛbɛka akyerɛ sɛ woado afuo a woabrɛ adɔ wafuo no kyɛ afuo no mmiɛnsa fa aduane no fa mmienu na gya baako na baako na hohoɔ ne mmoa nni. Hwan na ɛdɔ n'afuo a ogya ɔkyɛ mmiɛnsa gya baako ma mmoa bɛdi? Obiara nyɛ. Enti mmara ne mmara ɛyɛ bebree. Wɔkan Exodus 21 na yɛkan yɛkan toa so ɔbɛhu sɛ sɛ obi wɔ nantwie na sɛ nantwie no koraa pem obi kun a mmara no kyerɛ sɛ yɛnkum nantwie no nkum nantwie wura nka ho. Yɛ a yɛyɛ wɔ anantwie no a yɛpempem no, yɛhunu bi. Enti yɛmfa mmara kyekyere, yɛnyɛ mmara na yɛde som Nyame bio, na mmom ɛyɛ tenenee abrabɔ. Romans eight one no, wɔse sɛn? Ɛnneɛ afei.
Ɛnneɛ afei, aha. Afobuo biara nni. Afobuo biara nni hɔ. Mma wɔn a wɔwɔ Kristo Yesu. Afobuo biara nni hɔ mma wɔn a wɔwɔ Kristo Yesu mu. Aha, wɔse sɛn? Na Kristo Yesu mu nkwa honhom mmara no. agye me afi ti Kristo Yesu nkwa honhom mmra no agye yɛn afi agye afi ne deɛ mu bɔne ne bɔne ne deɛ owuo mmra owuo mmra mu tie sɛ Kristo mmra Kristo nkyerɛkyerɛ so na ɛsɛ yɛfa na ɛde akɔ heaven ɔbaabo sɛ ɔsɛ obi nkɔ agya nkyɛn sɛ ɔnam ne so enti sɛ wode mmra tetetete mmra no ɛna ɛbɛkyekyere ɔkɔn a ɛma ntumi so nyame fi sɛ sɛ wo eduru Ɛda a yɛahyɛ mmara bi ato so na wodi saa da no so a, w'adwene yɛ wo sɛ wotene, wo na wotene wɔ Nyame anim. Saa bere no ara nso no woayɛ bɔne, woadi toro, woaka obi ho asɛm, woatwitwa obi nantini, wofiri adwamammɔ mu na aba, na ɛnam sɛ twerɛ se da sei, som da sei, yɛ sei nti na ama w'adwene ayɛ wo sɛ wo na wotene. Ɛno na mpɛ sɛ yɛbie so ne yɛhu sɛ saa nneɛma no de yɛbɛkɔ sɛ yɛn. Because sɛ wo na wodi Nyame mmara so a, ɛnyɛ sɛ wo na ayɛ Nyame ba. Na sɛ mmara no yi bi gya bi a, kɔhyɛ me bi busan sɛ, deɛ aka de Nyame fa mu yɛ no tena nan. Enti ɛyɛ Kristo Yesu na abɛyi yɛ afiri dɛn? Saa honhom yɛ dɛn? Mmara no. Enti yɛ nneɛma yɛ nyinaa yɛ honam so nneɛma nti bohu sɛ yɛsɛ obi obi tu si atu ne se. na obi too sɛ to sɛ honam so adeɛ ɛna kristo no aba ɛna wɔde ho mu mmara abɛyɛ den abɛgyeɛ enti deɛ mpɛ sɛ yɛte ase sɛ ɛnyɛ mmara a asɔre no atwerɛ ɛfiri tetete ɛna ɛde yɛkɔ nyame anim nyɛ na ɛde yɛkɔ ɛvi na mu ɛyɛ tene ne abrabɔ sɛ ɔfa kristo na wode yesu anam akyi a wo mmara bi akentene bi a mɛhyɛ ɛmɛ titiri kɔm bi ɛfiri sɛ mmara no kristo bɛboa mo ayɛ den ɛde so enti yɛka first timothy woka first timothy no a ɛyɛ chapter 1 verse 9 na ɛbɛka biribi akyerɛ yɛ ɛno na ɛbɛmu yɛhu sɛ seesei mmara bi antete kristofoɔ bio yɛnni mmara kentene biara bio fi sɛ mmara no antumi amawie n'adwuma yɛ anwie pɛyɛ ɛno nti na kristo baeɛ fi sɛ nyame de mmara no maa moses na ɔde maa moses no afei deɛ nyame hwɛ sɛ mmara mmara no ekum nipa mmara no ɛhye nipa ase ɛna ɔma Yesu obewuiɛ, ɛna ɔde adom mmerɛ ɛyɛ dɛn ɛbrɛ yɛ. Nti ɛnɛ no sɛ wohu sɛ woyɛ de bɔnyɛni a na woka Yesu ne wuo ne na ne ne sɔre a wonya ɔgyeɛ. Ɛno nti ɔse ɔno Kristo no abɛwu ɛbɛyɛ de abɛgye yɛn. Nti yɛnni honam so mmara bi na ɛhonhom mmara na ɛyɛ dɛn wɔnam so ayɛ dɛn ɛde agye yɛn. Ɔse sɛn First Timothy no Wana. Mhm. Na onii no nim sɛ mhm.
mmara bi nna hɔ mma tenenee ni. Na onii no nim sɛ mmara biara nna hɔ mma tenenee ni. Amen. Mepɛ sɛ aha yɛ tie hwɛ ne yie. Mmara biara nni hɔ mma nipa tenenee nti sɛ obi sɛ ɔtene a mmara biara nni hɔ mma no. Yɛka sɛ mmara nni hɔ ankyɛ sɛ ɛnkyerɛ sɛ asɛm a ɛwɔ twerɛ kronkron anaa bible mu asɛm no ɛnyɛ adwuma ma no na mmom mmara no a yɛse ɛni nam wei, ɛnwe aboa wei, ɛnni aduane wei, ɛnante. ɛmfa ha. Saa nneɛma no a yɛde akyekyere yɛ kɔn no na Bible no yɛ de ɛka saa kyerɛ yɛn. Enti sɛ obi tene a, obi yɛ tenenini a, Honhom Kronkron no bɛtena wo mu. Na sɛ Honhom Kronkron no bɛtena wo mu a, afei deɛ sɛ wokɔfa obi adeɛ a, Honhom no ɛbɛtwe wo. Ɛma Honhom no bɛtwe wo afiri bɔne su, bɔne pɛ, Anammɔn bi a ɛne Nyame asɛm nhyia biara ho honhom no yɛ dɛn? Eyi wo ntɛn, ɛtwe w'adwene ma ayɛ dɛn? Ɛtwe w'adwene kɔ so. Ɛno nti, nyɛ afei na yɛrekɔkan mmara, na mmara no ama woayɛ dɛn? Woafiri bɔne ho, na mmom Honhom Kronkron no bɛtena wo mu a, ɛbere bi ɔkaekae wo, woredi atoro a, ɔtea wo, ɔkasa wo ho. Asɛm a woka no, sɛ ɛyɛ asɛm a ɛho nte a, Honhom Kronkron no prɔmte wo. womfa obiara deɛ ɔbɛka akyerɛ wo sɛ wotare obi kunu ho a ɔbɛka akyerɛ wo fi sɛ wo honhom ɛbɛbu fɔ kɔ bible se sɛ yɛ ahonim a mu yɛ mfa yɛde nam yɛkɔ awurade ani enti deɛ honhom no ka kyerɛ wo no ɛma adeɛ bi ansa ma kyekyere bio sɛ wo nkonkun ni hɔ a ɛhɔ na afei yɛde mmara tenten ne ba a yɛse yɛmfa nsom nyame amen enti yɛnyi mmara no mfiri yɛasetena yɛnyi mfiri yɛ so mu na mmom yɛndi nyame asɛm so yɛma nkoko no bɛtena yɛ mu ɛmmɔ tene abrabɔ na ɛno na ɛde yɛbɛkɔ heaven na yɛnte yɛn ho firi mmara nyɛ sa mmara no bɛdisivu yɛn mmara no de yɛbɛtɔ amena mu enti woka to aso ɔse sɛn na ɛda hɔ ma mmaratofoɔ mhm. wɔn a wɔmfɛre onyankopɔn ne nnebɔnyɛfoɔ mhm. wɔn a wɔn ho nteɛ na wɔn ho agu fi mhm. agya ne ɛna awudifoɔ, nnipakumfoɔ, adwamammɔfoɔ, ne mmarimaa ne wɔne mmarimaa da. Mmarima wɔne mmarima da ha. Nipatɔnfoɔ, atorɔfoɔ, atantofoɔ ne biribiara. Amen. Enti.
Biribiara a ɛka ho a ɛne nkyerɛkyerɛ pa no di asie. Di asie. Enti wɔn sɛ wɔadi kan sɛ wɔsi mmerɛ bi nni hɔ mma ɔtrenini. Na mmara wɔ hɔ ma adebɔnyɛfoɔ, atorɔfoɔ, ntɔkwapɛfoɔ, mmarima ware mmarima, nti nnipa a woyɛ bɔne, wote bɔne mu, wo na ɛde mmara di wo. Nti yɛkɔ court a, hwan na ɔnyɛ obi bɔne, ɔnka obi ho asɛ, ɔmfa obi adeɛ ne kɔ court, ɛde Ghana mmara gyina so de kɔ jail, ebi nsi, fi sɛ wowatew ho. womfa obi adeɛ na obi de wakɔkɔ te akɔkan mmara tew enti yɛahyɛ mmara ma wɔn a wɔdi bɔne nti sɛ wowɔ som bi mu na yɛwɔ mmara kenten a yɛde akyekyere nan ho a ɛkyerɛ wo sɛ wote bɔne mu bɔne no ho mmara na yɛde akyekyere nan ho amen ɛno na mepɛ sɛ yɛte aseɛ ɛnyɛ saa yɛte ho saa ne kristo aba na wapam yɛ firi n'anim sɛ firi me so kɔ wo a woanyɛ deɛ tene na yɛnsusuɛ ne adwene sɛ yɛn nso na ne yɛsom yɛ Amen. Enti nipa a wɔyɛ bɔne, wɔyɛ ntokwapɛfoɔ, wɔyɛ asisifoɔ, wɔbɔ korɔno, nipa a wɔregye bi mu kunu, wɔwie amanfoɔ adeɛ, saafoɔ no na yɛhyɛ mmara de ama wɔn na mmom tirinini biara ni hɔ a mmara wɔhyɛ mmara ase wɔn kokoro no bɛkyerɛ wo deɛ yɛ ɛbɛkyerɛ wo deɛ ka nti ɔse sɛ yɛfrɛ mo mpanimfoɔ anim a ɛma mo nkasa na honhom no ankasa bɛtɛm deɛ monka nti ho nkoko wɔ bi so a ɔnkɔdidi obi atɛm nanso yɛwɔ mmara no da a yɛde som saa da no bɛso na nipa no adidi obi atɛm ofiri hɔ a ɔkɔ asɔredɛm sɛ saa da no yɛ dɛn yɛakronkron ma no ɛyɛ homeda yɛ a yɛsɛ yɛkae homeda no ne kronkron nyame mmara a ɔde baa yɛn na ɛdɔɔso ɛdeɛ nti ɛyi baako yɛde si wo yɛ ho ɛno na na ɛpɛ sɛ nti obi a ɔtene nipa bi a ɔso ɔsom yɛ onim kristo wafa kristo sɛ ne kra na agye nkwa no ɛnɛ first timothy one nine na mɛbɛtɛ sɛ saa nipa mmerɛ bi ani wɔn ma no fi sɛ n'akwan yɛ dɛn ɛtene te wɔn nkonko na ɛkyerɛ deɛ ɔnyɛ anwummerɛ yi sɛ yɛamfa mmara akyekye deɛ kɔn ne yɛbɛpɛ nɔkorɛ no ahu na yɛbɛdi nyame asɛm so yɛbɛdi nyame asɛm so yɛama nkokora bɛtena yɛ mu a yɛbɛyɛ nhyira Na heaven no a yɛasiesie yɛn ho akɔ no, yɛbɛnya kyɛfa wɔ Awurade nsam. Nyame nhyira wo na ɔnyɛ ɔkɛseɛ. Na menim sɛ kakra a yɛasua yi, yɛbɛfa biribi afiri, yɛbɛsua biribi afiri, na afei yɛatwe yɛn ho afiri yɛakwammɔne ho. Enti sɛ som bi wɔ aduane a sɛ wodi, ataare a ɛwɔ sɛ wohyɛ, ataare deɛ deɛ hia sɛ ataare a ɛyɛ decent, wohyɛ a w'ahosiesie ɛyɛ kama, na mmom nyɛ ataare a Asɔre no akyerɛ sɛ hyɛ ɛna ɛsɛ wohyɛ. Deɛ ɛhia wo sɛ woahyɛ atade a ɛma w'ahosiesie ɛsɔ nnipa ani. Firi sɛ nyamesom no, deɛ ɛma yɛka ahosiesie asɛm ne sɛ, sɛ ɛbɛyɛ a nnipa hu wɔde buo bɛba na wɔbɛbu nyamesom nti a yɛsesiesie ho yie. Ɛnyɛ tire style, tiri ahodoɔ, ebinom mfa nwi nka wɔn ti. Ɛnyɛ ɛno na mmom sɛ wobɛbɔ tire na wobɛyɛ wobɛti siesie wo ti ho kama. ɛmma nipa nka wo ho asɛm wobɛyɛ na nipa no tiri a wabɔ wabɔ tiri kalas bɛyɛ nan wo so yɛ nyamsom ni nipa bɛkasa atia wo na mmom wabɔ wo ti na wabɔ ne kama ɛno mmara bi a mɛkyekyere kenten ɛno no nyɛ ne na de ɛkɔ ɛfi nti yɛnsiesie yɛ akwan na yɛndi nyame asɛm so na yɛngya mmara a yɛde bu yɛ kɔn mu no ɛnyɛ saa wobɛyera nyame nyɛ ɔkɛseɛ wokɔ facebook a mɛsrɛ wo sɛ wo like a na wayɛ dɛ wahyɛ na wokɔ YouTube a wo subscribe a na wahyɛ na yɛn nyinaa yɛde nyame asɛm no akɔ wokaa Mark chapter 16 verse 15 no a ɔsɛ yɛnkɔ wiase amanaman nyinaa na yɛnkɔka nyame asɛmpa wokaa Matthew 28 no a verse 18 ɛkɔsi 20 no so saa na ɔkasa kyerɛ yɛn nyame hyira wo sɛ wobɛboa ma yɛde nyame asɛm akɔ